ha kha vha ḓo tou nthola intro yavho ndi ḓale Eh, vha fhambana vhafunzi vho mantsha pelei Eh, ndo vhuya kuthi mani na mulaedza wa maanḓa manzhi nga maanḓa ndi ene ḓo vha zwino

kha vha ḓo fa ya ḽi vho ḓina vhaḽa rovhea tshifhinga tshoṱhe hanefhaḽa kha mithethe fhedzi ya fumbili ṱhanu ri khou ḓa ri khou tou bva tshoṱhe kha ora tshine vhori ndi ya vhona ndo vha fulufhedzisa uri ri tshi tou vhuya henda dzi ḓo vhuya nga maanḓa ḓuvha ḽa ṋamusi ndo no ḓivha navho fhano muyani ndi vhone vho mantsha friday pepepepepepepe ee vho mantsha vha ri mini ah na nṋe ndi khou bva ndi na nṋe ndi khou bva ndi na maanḓa manzhi nga maanḓa mai a kha vha ḓo tonthula intro yavho ndi ḓale Eh, vha fhambana vhafunzi vho mantsha ferei Eh, ndo vhuya futhi mani na mulaedza wa maanḓa manzhi nga maanḓa ndi enezo vha zwino

ili la manji adila vukuma na mancha tree ee zwavhuḓi ha u tshini tsho ṱuṱuwedza uri ni hu vhuye upfhi ni mantsha ndi khou tshi bva uri tshifani zwino ndi mantsha mara friday ḽo bva gai vhathu vha tea vha tshi ḓivha every friday ndi vha ndi khou dina nga maanḓa ndi khou ḓa na milaedza nga maanḓa manzhi nga maanḓa Eh. Hai, ndi khou tenda tshoṱhe so eh, zwezwi eh, zwi a pfala uri zwi amba uri zwo thoma tshikoloni K- kha tshikolo a ri ḓo namba ri to tshimbila nga lwendo tshikolo tsho to dzheniwa u bva gai u ya gai nahone ḓuvha ḽa ṋamusi ri tshi khou amba nga tshikolo vha gai vho mantsha friday

ha ḽi khou pfela nga maanḓa zwino eh, eh, eh, ḽeneli ḽifhasi ḽa dzicomedy ḽo thoma lini vho mantsha ha u mini tsho dzhenaho kha muthu tsha muṱokonya uri inda ri khou tea u thoma luambo holunoni lwa mantsha friday ha u tshini tshine tsha vha uri ni ndi tshone tsho ni ṱokonya uri ni ḓiwane ni tshi khou dzhena kha kha nḓowetshumo heinoni ya dzikhomedi mantsha friday ahuna zwine nga nḓani ya lutendo lwanga ndi ndi to tenda kha nṋe muṋe ndi ndi a shumisa lutendo ndi tendo lutendo ya nda shumisa lone a huna tshino tshine tsha nga mbalela nahone ndi ndi a bva kha tshiṅwe kha zwiṅwe zwoṱhe zwa shango hafhanoni nda fokasa kha lutendo lwanga Hallelujah. haleluya ndi khou pfela nga maanḓa fhedzi a ri ḓo namba ri tou thoma u tou amba ḓuvha ḽo tou thoma ni tshi tou wana uri khedzi ḽa vidio dzaṋu dzi khou tshimbila dzi khou vhonala hoṱhe hoṱhe no ḓi wa- no- no- no ḓipfa nga mukhwaḓe Ah, I think all of us are doing it. Quit of us.

ya ndo mbo ḓi na kha kha kha dzi video ngori ya mm. nga maanḓa ha ah, ḽi khou pfala nga maanḓa manzhi nga maanḓa zwino ndi amba uri ni ni tovha na muthu na ane ni tovha uri ni ri nga to amba uri kha sia ḽa video ndi ene ono ni dzhia ngori dziṅwe ndi a ndi vhona ni a ḓi dzhia ni tovha na vhathu vhane na to amba uri inda zwa zwino ndi khou ṱoḓa u ḓi wana ndi tshi khou dzhiwa fha ndi wana vhathu vhane na to tshimbila navho

Astro na DJ na hai ndi khou pfela nga maanḓa zwi a pfala uri i tou vha crew ya vhukuma heyo zwa zwino ya khezwo ndi tshi zwa vone fm eighty eight seven megahertz ndi kha ḓi vha na vhone vho mantsha friday ya ndi mu- ndi ndi munna a re- a re na milaedza ya maanḓa manzhi nga maanḓa vhone vha nga lidzela fhano nḓuni dza khasho

na muzika izwi zwithu ndi zwifhio zwine no no zwi swikelela nga hedzi dzikhomedi ya ndi ku- ndi ndi ku kona u swikela like eh hu na support nnzhi vhathu vhanzhi vha khou kona u dzhia zwino hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou mpromisa zwithu zwinzhi zwi khou ntsumbedzisa uri ya ndi khou ita something out of nothing zwe nda ndi nda tshi pfha ungari khamusi a thi khou ita tshithu zwino ndi vho zwi vhona uri ndi khou ita mabindu O- o- oko- watomoza kuitwa chitu zvinokuitwa mabitu ya ndi kutoita mazitu ya mara vhunzhi ha vhathu a milaedzo yaṋu i ya ḓi swika hune ya ḓi tou vha na maipfi ano na ḽa fhaḽani fhana na fhaḽani ri nga si kone u amba hafhano muyani Ha- vhathu vha ṱanganedzisani ane aḽa maipfi zwo lwana sa ri khou thoma hayani thwi vhathu vha ni vhona nga mugwaḓe ende a thoma

Vhoramiso zwo vha a fhambana hu na vhaṅwe vhane vha ḓi to bvisa vhupfiwa havho nga nḓila dzo ya nga u fhambana, inwi ndi ngani no vhuya na to chooser character ya vhufunzi na tori ndi vhafunzi vho mantsha Friday out of all those things inwi na tori nṋe ndi kho ṱoḓa u stika hanefha kha fhungo ḽine ha vha uri ndi vhafunzi ri tshi khou lavhelesa uri vhunzhi ha vhathu vha ya ri hei habe vhufunzi na maipfi maṅwe ono vha a tshi kho ambiwa zwi ṱangani.

Ah, ri khou tenda nga maanḓa zwi mbo ḓi namba zwa khwaṱhisedza kha na tshifhinga muthu yeso vona fm eighty eight seven megas ndi bethe fhedzi ya fumbe ye sumbe ri khou gonyisa khou livha kha ora tshine khou ri ni ndi awara ya vhuṱanu heinoni ndi vuwa na fm eighty eight dot seven megas na vha ri tshipikwa ndi thusa lushaka na zwa zwino vha kha ḓi ri fara vha kha kha lubivhe sia kha triple w dot vuwa na fm dot co dot za vho mantsha friday kha vha ri dzule fha nnḓu dza khasho kha zero six one 471 8786 vha ḓo wana tshi khou vhudzisa mbudziso dzine vha khou tama u ḓo wana vha tshi khou vha na mbudziso nadzo zwa zwino vho mantsha ri khou namba ra ro dzhena kha kha fhungo ḽa ḽa muzika tree eh, muzika no u thoma lini ngori no pfala ndo ni pfa ni tshi khou amba zwo ri ni kha i nḓowetshumo ya ya ya ya hezwi zwa zwa zwa dzi comedy ho thoma muzika phanḓa hangei no ḓi tou fhufhela hone kha muzika no thoma lini ha ah, muzika ndi nga ri ndo thoma ndo thoma kha musi

vhanna vho no dzula vho vhanna vho no dzula vha occupied arali ri tshi nga to zwi amba nga lwo luisimane nga yeneyo nḓila vha no dzula vha tshi kho shuma nga maanḓa. Hezwo na musi ri tshi kha ḓi wana ri tshi khou thoma nyambedzano ro tori hei kha vha thome vha ri fhaṱe vha bvele nga nnḓa nyana ri thome ri ambe, zwino mashudu mavhi ndi hezwo zwo kombetshedza uri ḓuvha ḽa ṋamusi nyambedzano yashu navho i ḓo wana i sa khou fhela nga mukhweno wavho uri ndi wa maimo nga maanḓa. Fhedzi izwo ndi izwo ha kha vhane vha khou ṱoḓa u ḓi wana vha tshi khou ḓivha zwinzhi nga maanḓa nga vhone vhafunzi vho mantsha Friday ya ndi ene Benedict.

four five four ndi hafhone vho manzha fred vha nga kona u vha tshi khou davhidzana na vho khwine ten kana kha nomboro dzi tevhelaho zero seven one two nine five two nine four zero ndi zero seven one two nine five two nine four zero ndi hedzo nomboro dza vho manzha fred kana u ḓo wana tshi khou to gidimela fhaḽa kha youtube channel yavho na khou swika vha ri vhafunzi vho mantsha ya ndi hafho hune vha ḓo kona u ḓi wana ndi tshi khou vha wana hone ndi hafho hune vha ḓo ḓi wana u tshi khou vhona dzi clip dzavho dzedzi dzo fhelela ya ndi hezwo zwine vha khou ṱalutshedza zwone vho mantsha Friday kho livhuwa nga maanḓa ra kona u ḓi wana u tshi khou vha na nyambedzano iyo ya vhuṱhogwa ngo ralo thera